Эфирта ҫӗнӗ хыпарсен чӑвашла кӑларӑмӗ студире Алена Алексеева. Сывлӑх сунатӑп сире! пирӗн паянхи кӑларӑмра. Ҫитӗнӳсемпе ҫитменлӗхсем пирки пытармасӑр литература ҫулталӑкӗнче мӗне тимлӗх уйӑрмаллине республика Пуҫлӑхӗ ҫыравҫӑсемпе сӳтсе яврӗ. Хальхи майсенче тупӑшса ӗҫлемелле. Раҫҫей ял хуҫалӑх министрӗ ҫӑкӑр завочӗн ҫӗнӗ цехӗпе паллашрӗ. Каникул хыҫҫӑн сывлӑха ҫирӗплетме, шкулсенче хушма спорт секцийӗсем ӗҫлеме пуҫларӗҫ. Правительствӑн Ҫӗнӗ ҫулти пӗрремӗш планеркинче канмалли кунсем мӗнле иртнине пӗтӗмлетрӗҫ. Шалти ӗҫсен министрӗ Сергей Семенов пӗлтернӗ тӑрӑх, республикӑра ултҫӗре яхӑн спортпа культура уявне ирттернӗ. Вӗсенче ҫӗр вунӑ пин ҫын хутшӑннӑ. Савӑнӑҫлӑ ӗҫ-пуҫсенче пин ҫура йӗрке хуралҫи сыхӑ тӑнӑ. Саккуна пӑснӑ тӗслӗхсем пулман. Кӑрлачӑн пӗрремӗш вуннӑмӗшӗсенче пӗлтӗрхи ҫак вӑхӑтрипе танлаштарсан ҫӗр ҫын сахалрах вилнӗ. Сывлӑх учрежденийӗсем графикпе килӗшӳллӗн ӗҫленӗ, пурне те эмелсемпе, ытти кирлӗ хатӗрсемпе тивӗҫтернӗ. Кун пирки сывлӑх сыхлавӗн министрӗ Алла Самойлова пӗлтерчӗ. Ытти ҫӗршывсенче туса кӑларнӑ эмелсен хакӗ кӑшт ӳснӗ. Республика Пуҫлӑхӗ Михаил Игнатьев аптекӑсенче мониторинг ирттермелли пирки каларӗ. Ҫулталӑк пуҫланӑранпа ҫул-йӗре юртан тӑватҫӗр хӗрех ҫичӗ техника тасатнӑ. Пӑрлак ҫулпа кӗрешме вӑтӑр икӗ пин тонна материал усӑ курнӑ. Республикӑри ҫулсем ҫинче хӗрӗх пилӗк авари пулнӑ. Вӗсенче икӗ ҫын пурнӑҫран уйрӑлнӑ. Канмалли кунсене пӑхмасӑр республикӑри тӗрлӗ служба кулленхи пекех ӗҫленӗ. Яланхи пекех уявсенче пушарсен, ҫул ҫинче аварисен йышӗ ӳсет. Ҫӗнӗ ҫулӑн пӗрремӗш кунӗсем мӗнле иртнине пирӗн корреспондент Леонид Петров тишкерет. Шел пулин те, уявсем пӑтӑрмахсӑр иртмен. Кӑрлач уйӑхӗн премӗшӗнче ирхи виҫӗ сехетре тӗп хулари Дзержинский урамӗнчи вунтӑхрӑмӗш ҫурт ҫывӑхӗнче вӑтӑр пилӗк ҫути хӗрарӑм кӗлеткине тупнӑ. Вӑл ҫак ҫуртрах пиллӗкмӗш хутра пурӑнни паллӑ пулнӑ. Маларах вӑл хӑйпе пӗрле пурӑнакан арҫынпа аялти хутри кӳршисем патӗнче Ҫӗнӗ ҫула кӗтме хатӗрленнӗ. Хӗрсе ҫитсен систермесӗрех килне хӑпарнӑ. Хӗрарӑм хваттер алӑкне шалтан питӗрсе илнипе Юлташӗсем пӗри те ун патне кӗреймен. Ҫурҫӗр иртсен ҫеҫ ыйхӑран вӑраннӑ кӳршӗсем хӗрарӑм балкон айӗнче выртнине асӑрханӑ. Следовательсем шутланӑ тӑрӑх вӑл балконран анма хӑтланса ӳкнӗ тесе шутлаҫҫӗ. Кӑрвать сивви те хӑйӗннех тӑвать. Вунпӗркунра Чӑваш Енре вунӑ ҫын шӑнса вилнӗ. Ҫулталӑкӑн малтанхи виҫӗ кунӗнчех виҫӗ ҫын пурнӑҫран уйрӑлнӑ. Ҫакнашкал тӗслӗхсем Улатӑр, Вӑрнар тата Шупашкар районӗсенче пулнӑ. Ҫак уйӑхӑн саккӑрмӗшӗнче вара Шупашкарта тата Йӗпреҫпе Канаш районӗсенче сивӗ виҫӗ ҫын пурнӑҫне илсе кайнӑ. Чылай преступлени эрех ӗҫнипе ҫыхӑннӑ. Усал шӗвек тӑвансене те хирӗҫтерет. Кӑрвач уйӑхӗн премӗшӗнче Етӗрне районӗнче ал пӗр ҫухи хӗрарӑм ывӑлӗпе вӑрҫӑнса кайнӑ. Харкашура амӑшӗ вӑтӑр пӗр ҫухи ачине кӑкринчен ҫӗҫӗпе чиксе вилмеллех амантнӑ. Халӗ ун пирки уголовлӑ ӗҫ пуҫарнӑ. Кӑрвачӑн иккӗмӗшӗнче симӗс ҫӗлен Муркаш районӗнчи хӗрӗхе ҫулхи хӗрарӑмпа арҫынна вӑрҫтарнӑ. Вӗсем Мӑн Сӗнтӗрте хӑнара пулнӑ. Черкке хыҫҫӑн черкке ӳпӗнтерсен арҫын хӗрарӑма ал айне лекнӗ шӑпӑрпа хӗнесе тӑкнӑ. Васкавлӑ пулӑшу ҫитнӗ пулин те тухтӑрсем аманнӑ хӗрарӑма ҫӑлса хӑварайман. Канаш районӗнчи Шӑхасанта вӑтӑр-ултӑ ҫулхи арҫын амӑшӗпе пурӑнакан ал ҫичӗ ҫулхи арҫынна хӗненӗ. Вӑл та суранӗсене пула вырӑнтах вилсе кайнӑ. Ҫул-йӗр ҫинче те лару-тӑру лӑпках мар. Асӑрхаттарсах тӑраҫҫӗ пулин те ӳсӗрле руль умне ларнисем йышланнӑ. Пирӗн республикӑра алпилек авари пулса иртмен. Виҫӗ ҫын вилнӗ, сакӑрнӑ ҫичӗ ҫын аманнӑ. Ҫул-йӗр инспекторӗсем ҫӗр сакӑр ӳсӗр тытнӑ. Пӗтӗмӗшле илсен Ҫӗнӗ ҫул уявӗсем республикӑра лӑпкӑ иртсе кайнӑ. Чӑваш Ен кӑларӑмпа Леонид Петров, Павел Храмкин, Виктор Степанов. Хаксен улшӑнӑвне республика Правительствинче йӗрлесех тӑраҫҫӗ. Ҫурла уйӑхӗнчен пуҫласа экономика, ял хуҫалӑх министерствисем лавкка пасарти хаксене тӗрӗслеҫҫӗ. Рейссенче ҫермуллӑ тӗрлӗ тавара уйрӑмах тимлӗх уйӑрчӗҫ. Кулленех тӗрӗслеве тухма пуҫланӑранпа хӑш-пӗр ҫимӗҫ вӑтӑр процент таран хакланӑ пулин те Атӑлҫи федераци округӗнчи регионсемпе танлаштарсан пирӗн республикӑра ҫӑнӑх, ҫӑкӑр тата ҫӗрулми чи йӳнни шутланать. Чӑн та, хӑш-пӗр пахча ҫимӗҫпе юр-вар хакӗ вара самай ӳснӗ. Вӗсен шутӗнче сӗт тата купӑста. продукци пӑртак хаклӑрах. Вӑл пӗрремӗш купӑста Хотя эпир купӑстисене туса илетпӗр, но анчах та пирӗн чи хакли вӑл вӑтӑр тенкӗ патне ҫитнӗ. Ытти регионсенче ҫирӗм тенкӗ те пур, ҫавӑнпа та пирӗн шутламалла ӗҫлемелле хуҫалӑхсемпе. Кунта калаҫа пырытти регионсемпе, чтобы пирмада кунта йӳнерех хакпа ҫак продукци килтӗр тесе. Унсӑр пуҫӑр пирӗн лавккасенче, магазинсенче сӗт хакӗ чи хакли ытти регионсемпе танлаштарсан Чӑваш Енри Раҫҫей ял хуҫалӑх министрӗ Николай Федоров пулчӗ. Вӑл ҫӑкӑр пӗҫерекенсемпе тӗл пулчӗ, апат-ҫимӗҫ хакӗсене тимлӗх уйӑрчӗ. Николай Федоров пӗрремӗш номерлӗ ҫӑкӑр завочӗн ӗҫӗ-хӗлӗпе паллашрӗ. Кунта ҫитҫӗр-ҫитмӗл ҫын вӑй хурать. Уйӑх каялла предприятире ҫӗнӗ цех хута янӑ. Пӗтӗмпе сакӑр вун ҫичӗ миллион тенкӗ тӑкакланӑ. Пекарньӑн хушма лаптӑкӗ пин тӑваткал метр. Ҫавна май паян кунта ҫӑкӑрсӑр пуҫне шушкӑ ҫеҫ талӑкра сакӑр тонна ҫурӑ кӑлараҫҫӗ. Завод директорӗ Елена Бадаева продукци хакне ӳстермесӗр пӗр шайра тытса тӑма тӑрӑшнине калать, анчах та чӗртавар хакланса пырать. Хакӗсем ӳсех пыраҫҫӗ, ҫӑнӑх ҫине те, ытти сахӑр ҫине те. Ну, анчах та вот эпир хамӑр тӑрӑшнипе ҫак таранччен хакне ӳстерменччӗ-ха. Раҫҫей ял хуҫалӑх министрӗпе иртнӗ канашлура ҫӑкӑр пӗҫерекенсем малашне мӗнле тухӑҫлӑ ӗҫлесси пирки калаҫрӗҫ. Николай Федоров предприяти ертӳҫисене ҫӗнӗ инвестици проекчӗсем хатӗрлесе патшалӑх пулӑшӑвӗпе хастартарах усӑ курма сӗнчӗ. Кӑҫал ял хуҫалӑхӗпе апат-ҫимӗҫе тирпейлекен организацисене пулӑшма федераци хыснинчен хушма ултҫӗр-хӗрӗх миллиард тенкӗ уйӑраҫҫӗ. Уйрӑмах теплицӑра ӗҫлекенсемпе сӗт-ҫу туса илекенсем вӑтӑр-вӑтӑр пилӗк процент таран субсиди илме пултараҫҫӗ. Хаксем ӳснине вара Раҫҫей ял хуҫалӑх министрӗ суту-илӳ тытӑмӗнче конкурентсем сахаллипе сӑлтавларӗ. Ҫавӑнпа та яваплӑ службӑсен ҫанӑ тавӑрса ӗҫлемеллине палӑртрӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енекин, Виктор Степанов. Литературӑна халалланӑ экипен те вунпиллӗкмӗш ҫула мӗнле ирттерессине ҫыравҫӑсем тата культура учрежденийӗсенче ӗҫлекенсем республика Пуҫлӑхӗпе Михаил Игнатьевпа сӳтсе яврӗҫ. Тӗлпулӑва сумлӑ ҫыравҫӑ поэтсене кӑна мар, ҫамрӑксене те чӗннӗ. Тӗлпулӑва килнисем литературӑри ҫивӗч ыйтусене сӳтсе явнипе пӗрлех хӑйсен пултарулӑхӗпе те паллаштарчӗҫ. Икӗ чӗлхепе чӑвашла тата вырӑсла сӑвӑсем янрарӗҫ. Хӗрӗхи ҫывӑх ҫулта ҫырнӑ Муса Джалиль. Эпӗ юрларӑм ялан чӗререн, ман юррӑмсем яланах халӑхпа, ман юррӑмра таса ҫулӑм ҫунать, юррӑмпала ҫӑлтӑм эп тусӑма, юррӑмпала ҫӗнтӗм эп тӑшмана. Знаю я, что в Новый год на балу снежинкой буду, и как маленький ребенок посмотрю на небеса, для братишек и сестренок загадаю чудеса. Шкул ачисем ытларах ҫамрӑксем валли конкурссем ирттерме сӗнчӗҫ. Паллӑ авторсем вара хӑйсен хайлавӗсене пичетлес тата вӗсене библиотекӑсене ҫитерессипе йывӑрлӑхсем пуррине палӑртрӗҫ. Кунта влаҫ пулӑшсан лайӑх пулӗччӗ, сӑмахран, грант ҫирӗплетсен. Ҫав вӑхӑтрах республикӑра чӑваш литературине аталантарассипе те сахал мар ӗҫ тӑваҫҫӗ. Наци библиотекинче кӑна ултҫыр ытла кӗнеке хаклавӗ иртнӗ. Библиотека директорӗ Светлана Старикова каланӑ тӑрӑх, ҫыравҫӑсем хаваспах вулакансемпе тӗл пулусем ирттереҫҫӗ, районсене тухса ҫӳреҫҫӗ. Кашни ҫулах ҫулталӑкри чи вулакан кӗнекене суйлаҫҫӗ. Ку чӑваш авторӗсен ҫӗнӗ хайлавӗсемпе паллаштарма пулӑшать. Тӗлпулӑва килнӗ учительсем те хӑйсен ҫитӗнӗвӗсем, тӗллевӗсем пирки каласа пачӗҫ. Марина Ваку Шупашкарти пӗрремӗш гимназире чӑваш чӗлхипе литература вӗрентет. Эпир ачасемпе тӗрлӗ конкурссене хутшӑнатпӑр. Пирӗн ӗҫӗ, пирӗн шкул ачисемсӗр хулара тата республикӑра пӗр конкурсра иртмест пуль тесе шутлатпӑр.

Кӑҫал Чӑваш Ен Алтай тӑрӑхӗпе тата Крымпа туслӑ ҫыхӑну йӗркелесшӗн поэтсемпе ҫыравҫӑсене те делегаци йышне кӗртӗҫ, терӗ Михаил Игнатьев. Республика Пуҫлӑхӗ те, культура министрӗ те ҫыравҫӑсен сӗнӗвӗсене шута илчӗҫ. Ку енӗпе пӗрремӗш утӑмсем тунӑ та ӗнтӗ. Республикӑра ҫамрӑксем валли литература лабораторийӗ конкурс пуҫланнӑ. Унӑн ҫӗнтерӳҫисем хӑйсен ӑсталӑхне мастер-классенче, лекцисенче туптама пултарӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Екатерина Фомина, Надежда Андреева. Чӑваш Енре раштав елки йӗркелесси йӑлана кӗнӗ. Кӑҫалхипе вун улттӑмӗш хут иртрӗ вӑл. Унта тӑватҫӗр ытла ҫамрӑк артист тата ҫиччӗре яхӑн пӗчӗк куракан хутшӑнчӗ. Ҫулталӑкра пӗрре пулакан асамлӑ уява вӗсем оперӑпа балет театрне пухӑнчӗҫ.

Сцена ҫине чи пултаруллӑ ачасем тухаҫҫӗ. Вӗсен йышӗнче музыка тата ятарлӑ шкулсенче ӑс пухакансем те, чиркӳ ҫумӗнче юрлакансем те пур. Ҫак концертӑн хӑйӗн уйрӑмлӑхӗ. Ҫамрӑк артистсем ытларах ӗненӳ, Турӑ пирки юрлаҫҫӗ. Юррисем шухӑшлӑ, пурнӑҫра ырри ытларах пулнине ӗнентереҫҫӗ. Кунта ачасем республикӑри тӗрлӗ районтан килеҫҫӗ. Вӗсен йышӗнче нумай ачаллӑ, сахал тупӑшлӑ ҫемьесенче ӳсекенсем. Раштав елкине темиҫе ӑру ҫынни хутшӑнать. Пӗрремӗш хут сцена ҫине тухнисем ӳснӗ ӗнтӗ, халӗ вӗсем кунта хӑйсен ачисене ертсе килеҫҫӗ. Елкӑн меценачӗсем те пур. Вӗсем кӑҫалхи конкурса пӗтӗмлетрӗҫ. Чи илемлӗ тете ӑсталакансене парнесемпе хавхалантарчӗҫ. Парнесем хатӗрлеме кӑҫал патшалӑх та пулӑшнӑ. Фонда Раҫҫей тата республика бюджечӗсенчен укҫа уйӑрнӑ. Савӑнӑҫлӑ концерт хыҫҫӑн ачасем пурте чӑрӑш тавра ҫаврӑнчӗҫ. Хӗл мучипе юр пикепе юрласа ташларӗҫ. Пӗр ача та парнесӗр юлмарӗ. Эксперимент театр артисчӗсен асамлӑ юмахӗ те пурне те килӗшрӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Надежда Александрова, Сергей Мышев. Красноармейски районӗнчи Кӗҫӗн Шетмӗре хуҫ микрохирургии тата контур пӗрлешӳсен директорӗ пулнӑ Евгений Матвеевӑн асӑну пӳлӗмне уҫрӗҫ. Вӑл вӑйпитискер ҫулталӑк каялла автомобильпе ҫапӑнса вилнӗ.

хӑй шутласа кӑларма пултарнӑ технологийӗсемпе пӑхсан Япони фирмисене те иртсе кайнӑ. Ҫынӑн пурнӑҫӗ вӑл чӑннипе те ҫӗр ҫинчи илемлӗхе сумасан, наверное, лайӑхах пулмасть. Вот Евгений Алексеевичӑн оборудование ҫын ҫынсене ҫӗр хӗвел ҫутти курма паракан оборудовани пулнӑ. Пинте тӑхӑрҫӑ тӑхӑрӑн пиллӗкмӗш ҫулта Евгений Матвеев куҫ микрохирургийӗ тата контур предприятийӗсене ертсе пыма пуҫланӑ. Пӗрле ӗҫлекенсем каланӑ тӑрӑх, вӑл ҫӗрне-кунне пӗлмесӗр завода ура ҫине тӑратма тӑрӑшнӑ. Халӗ унӑн ӗҫне малалла тӑсаҫҫӗ. Виҫе ҫул пӗр пӗрлемелле тӑрӑх ҫӗнӗ ҫул яланах пӗрле кӗтсе илсен. Ҫӗрӗпе калаҫса ларса плансем пирки ҫитес ҫул мӗле унӑн предприятие пригалса пыраҫҫӗ. Чӑнах та питӗ шел. Женин азы яланах сӑнарӗ пирӗн яланах асра юлӗ. Сергей Шкаларин предприяти аталанса пырать. Ҫав тука, унӑн ӗҫӗсем малалла чӑнах та аталанса пыччӑр. Пухӑннисем Евгений Матвеевӑн ҫутӑ сӑнарне асра тытса ҫак пӳлӗме ҫӗнӗ экспонатсемпе пуянлатма сӑмах пачӗҫ. Чӑваш Ен кларӑн валли Алена Павлова, Юрий Васильев. Раҫҫейре заповедниксемпе наци паркӗсен кунне ирттернӗ. Экологсен пуҫарӑвӗпе ӑна пин тӑхӑршар тӑхӑр вунҫиччӗмӗш ҫултанпа паллӑ тӑваҫҫӗ. Чӑваш Енре виҫӗ заповедник тата федераци пӗлтерӗшлӗ наци паркӗ шутланать. Присурский патшалӑх заповедникӗ Улатӑр, Елчӗк тата Патӑрьел районӗсенче тӑхӑр пин гектар йышӑнать. Шӑмӑршӑ тата Патӑрьел районӗсенче ҫирӗмпилӗк пин гектар ҫинче Чӑваш вӑрманӗ наци паркӗ вырнаҫнӑ. Кунта икҫӗре яхӑн кайӑк-кӗшӗк, хӗрӗх ытла тӗрлӗ чӗрчун шутланса тӑрать. Наци паркӗнче ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ экологи сукмакӗсем уҫӑлаҫҫӗ. Кунта ҫынсем чӗрчунсен тата ӳсен-тӑрансен тӗнчипе ҫывӑхрах паллашма пултараҫҫӗ. Унсӑр пуҫне кунта историшӗн пӗлтерӗшлӗ вӑрмансем пур. Тӗп хулара вара Раҫҫей академи ӑслӑлӑхӗсен ботаника сачӗн филиалӗ пур. Унта экипен ӳсен-тӑран ҫитӗнет. Паян шкул ачисен каникул вӗҫленчӗ. Вӗсем Ҫӗнӗ ҫулта пӗрремӗш хут парта хушшине ларчӗҫ. Халӗ шкулсенче хушма спорт секцийӗсем ӗҫлеҫҫӗ. Ҫакӑнта пӗлтӗр Шупашкарта Раҫҫей спорт ҫӗршывӗ форум иртни ырӑ витӗм кӳнӗ. Секцисене ачасем хаваспах ҫӳреҫҫӗ. Ҫакна пирӗн пултарулӑх ушкӑнӗ Шупашкарти иккӗмӗш шкулта курса ӗненчӗ. Шупашкарти иккӗмӗш шкулта тӳрех темиҫе спорт секцийӗ ӗҫлеме пуҫланӑ. Халӗ уроксем хыҫҫӑн ачасем киле васкамаҫҫӗ. Тхэквондо, бокс, аэробика секцийӗсене ертсе пыракан тренерсем хӑйсемех шкула килеҫҫӗ. Форум хыҫҫӑн ҫын сывлӑхӗшӗн спорт пӗлтерӗшлине тата ытларах туйса илтӗмӗр, тет шкул директорӗ Марина Михалева. Лилия Калининӑн ывӑлӗ хаваспах тхэквондо секцине ҫырӑннӑ. Унччен вӑл тренировкӑсене аякка ҫӳренӗ. Уроксем пӗтнӗ хыҫҫӑн хӑех кунта килет. Уншӑн шухӑшламалла мар, хуйхӑрмалла мар. Ҫул ҫинче мӗнле ҫӳрет тесе питӗ меллӗ. Чемпион пулмасассӑн та хӑйӗн ҫемьене хӳтӗлеме пултаракан ҫын пулать пуль тесе шанатпӑр. Хэквондо секцийӗ уҫӑлсанах кунта малтан пӗрремӗш, тӑваттӑмӗш классенче вӗренекен ҫирӗм ача ҫӳренӗ. Унтан вӗсен шучӗ вӑтӑра ҫитнӗ. Икӗ уйӑхра тренерсем ачасене спорт ӑмӑртӑвӗсене хутшӑнма хатӗрлесе ҫитернӗ. Халӗ ҫамрӑк атлетсем тӗрлӗ тупӑшусенче малти вырӑнсем йышӑнаҫҫӗ. Мария Михайлова шкулта ачасене фитнес-аэробикӑна вӗрентет. Ҫула вӗсем Раҫҫей шайӗнче ӑмӑртӑва хутшӑнма хатӗрленеҫҫӗ. Хула администрацийӗпе шкулсем пӗрле тачӑ ҫыхӑнса ӗҫленипе пӗлтӗр Шупашкарти шкулсенче спорт секцийӗсен утмӑл-сакӑр филиалне уҫнӑ. Вӗсен ачасем тӳлевсерех ҫӳреҫҫӗ. Чӑваш Ен кӑлармалли Алена Алексеева, Виктор Степанов. Ҫакӑнпа кӑларма вӗҫлетпӗр, чипер йӑлӑр! Ҫанталӑкпа паллаштаратпӑр. Тӗп спонсорӗ Гаврилов тухтӑр центрӗ. Тебе давно пора Обалдеть! Надо было, мне ничего не помогает. Это просто... Гавриловская сила! Похудела и не мучилась. Центр доктора Гаврилова. 2202 69. Дисметео пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫитес-талӑкра пирӗн республикӑра пӗлӗтлӗ ҫанталӑк пулать. Вӑхӑт-вӑхӑтпа юр ҫукалать. Ҫилкӑнтӑр хӗвеланӑҫӗнчен ҫекундра виҫӗ пилӗк метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет. Ҫӗрле республикӑра виҫӗ ултӑ, Шупашкарта икӗ тӑватӑ градус сивӗ. Кӑнтӑрла республикӑра 0 градусран пуҫласа тӑватӑ градуса ҫити, тӗп хулара пӗр виҫӗ градус сивӗ пулать.